Ĩĩ. Eh, nĩ atũcokia mũ- hwaĩ-inĩ ũngĩ hwaĩ-inĩ mwega Ĩĩ. tũkĩarĩrĩrie maũndũ marĩa tuonete kiumia gĩthiru Ĩhĩ nĩ ma. na nĩ maritũ rĩu koguo nĩ tũkwambĩrĩria no tũkwambĩrĩria ũrĩa twambagĩrĩria na kwamba kwaria na ngai witũ ĩĩ nĩ ma nĩ wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo ngai witũ we ũtũmenyereire ũgatũhe muoyo ũgatũhe mũthenya mwega wa, wa, wa ũmũthĩ nĩ wega nĩ gũtwenda na, gũtũ- na tũkũtũhe hinya wa mwĩrĩ ona ũgatũhe meciria mega ngai witũ nĩgetha tũke twaranire na andũ arĩa a- marĩ aitũ ngai witũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ gũtũrathima nĩ ũndũ tũrĩ aciari ũgatũhe ciana ngai witũ tũkĩaria ũhoro ũrĩa tũkwaria ngai korwo gatagatĩ-inĩ gaitũ na ũreke andũ aitũ maigue na nĩgetha ngai witũ ũcoke ũkũ- ũmarũmĩrĩre mathiĩ na mbere na gwĩtĩkia atĩ nĩ ũkũmateithia ciana citũ iria ciũrĩte nĩ twacicokia mĩciĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu maũndũ marĩa mothe mahĩtanĩte ngai witũ nĩ ũmoĩ ngai witũ tũmenyerere tũthondekere mĩciĩ tũtingĩhota gwĩthondekera twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩnene rĩa jesu kristo mũhũ- mũkũũri witũ amen Amen. Amen. ha marĩtwa nĩ ũndũ wa mwĩroreri ũngĩ ũngĩũka mũgeni njĩtagwo kagũre wa pendas na gwitũ nĩ kenya nyumĩte nyĩrĩ ndĩ mũtumia wĩna ciana ngetwo cũcũ na ngacoka ngetwo maitũ koguo ndĩ haha ndirĩ kairĩtu ndĩ mũtumia wĩna matĩna maingĩ na maũndũ maingĩ ndĩyoneire na maitho maya makwa na ngeiguĩra rä u mbere ya tå thiä te na mbere ona no ngå reka nake må timia må rata wakwa nake eta ngathe eanä rä re ngari ä tarä namba nä ya må ici reke tå igue nake etagwo atä a Ĩĩ, ha marĩtwa mũthikĩrĩria njĩtagwo Njoki wa Ndikaro, nyumĩte Kenya onaniĩ na njikaraga Njĩrĩmani,

no ngoro na meciria ona mwĩrĩ rĩmwe thiaga no tũkaigua tũrĩ o gwitũ mũciĩ tondũ tũtingĩhota gũkana gwitũ tondũ nĩkuo kũrĩ andũ arĩa tũciaranĩirwo nĩkuo kũrĩ andũ arĩa tũciarĩte marĩ kuo eh, na tũgacoka ona arĩa twendaine na makĩria rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rũrũ tũraria rũthiomi rwaguo eh, nĩruo twambĩte kwarĩrĩria ũhoro waguo tondũ nĩruo tũĩ na nĩruo ruga itũ ya maitũ witũ na twĩragwo tũtĩe ruga ya mama na rĩu koguo tũkauga ona twakorwo rũraya rũrũ no tũgwa kwaria gĩkũyũ nĩgetha tũhote kwarĩria ciana citũ tondũ kũrĩ maũndũ mathiĩte makĩhĩtanaga na to ciana ona ithuĩ atimia no tũhĩtĩtie no tũhĩtagia ona athuri no mahĩtagia koguo tũkĩaria rũrĩrĩ rũrũ tũtiaragia o mwena ũmwe tũrĩaragia mĩena ya mũciĩ mũciĩ maũndũ marĩa mahĩtanĩtie na ta rĩu tũkũhutia na nĩ tũkũhutia maigana ona tũkũhutia ũhoro wa wa mũciĩ ũrĩa ũhĩtanĩte atĩ nginya ciana igatuĩka thũ cia aciari ao aciari nao magatuĩka thũ cia ci- wa ciana ũkarigwo atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ thĩinĩ witũ rĩ nĩkĩ twagĩte nĩgetha twaganĩre eh, thamiri ĩrĩa yarĩ ya mũciari ya thamiri ĩrĩa yaiguaga mwana aigua nyina kana ithe akamenya andũ arĩa makon- am- a gũtĩo nĩ makinya mũndũ ũgwĩkaga kawaganu kana ũgwaragia ndeto itagĩrĩire agatumia nĩgetha ndakaigue mũgambo wake ũkĩaria thamiri ĩyo nĩyo yagĩte nĩkĩ hihi twekire nĩgetha ciana citũ iciage itĩo nĩkĩ hihi gĩtũmĩte ciana citũ icenjie nĩ tũkwenda gũthiĩ na mbere na gũthura na kwaria tũ- ndeto twethe- twethe kĩhumo kĩa kũhĩtana kwa mĩciĩ na rĩu rĩ nyambe nginyie hau njoki ambĩrĩrie hau nĩgetha tũthiĩ tũtwaranĩte na nĩ njũĩ ũhoro ũyũ no- ona woneka wĩ mũritũ no kũrĩkinya handũ cithũraga o kwanĩrĩrwo reke tũcianĩrĩre atĩ nĩ kũhĩtanĩte reke tũhĩta- tuge atĩ ngarĩ hĩtagwo nĩ mũndũ na mũthoniwe ngarĩ ĩhĩtagwo nĩ mũndũ na mũthoni we koguo nĩkĩo tũrahĩta mwana na nyina na ithe na i- na andũ a itũũra tũgoka tũkauga nĩ hahĩtanu njoki Ĩĩ, o toguo mwaigua kagũrĩ akiuga nĩ kũhĩtanu mĩciĩ na ũmũthĩ tũkũrongoreria mbere nene tũkĩhutagia indo ciothe tũkwamba kũrongoreria mũthuri muthuri ni aragia ciana ithatu inya kana ona ithano ithathatu mugwanja ikenda na agacoka agatuika ni orire mucii atigire mutumia arere ciana athomithie ciana eke maundu mothe na riria muthuri ucio athire ndacokire kwicoka na thutha kurora ciana ciake ona ndari ariha githomo na ndari eka undu mutumia nake ni ehotorire rithu na akĩoya kĩondo agĩkiuga atĩrĩ matigĩkua ndĩngĩonaga rĩu ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa tũkwamba gũkinyĩra wa mũthuri ũyũ ũrĩte tondũ mũthuri ũyũ nĩ aracoka akagĩrwo nĩ ciana ciake ciathoma ciagĩa ndigiri ciathomithio nĩ mũtumia ciathomithio na thĩna igacoka ikagĩra mũthenya wa ndigiri ikagĩra ithe nyina akaigua atangĩenda kwĩyũraga rĩu Tũngĩrongoreria ũhoro wa mũthuri ũyũ ũrate ciana, nĩ tũkwenda tũmere atĩ athuri matiateaga ciana. Nĩ maarĩ na ciana nyingĩ tondũ maarĩ na ciana mũciĩ ũyũ, na ciana mũciĩ ũyũ, na ciana mũciĩ ũyũ. No ndũngĩgĩtuĩka atĩ ũrĩreragĩrũo ciana ciagimara nĩguo ũgoka wĩ gathuri, gathuri gatarĩ mbeca, gatirĩ rent nĩ yarĩirũo nĩ andũ, retire nĩ yarĩirũo nĩ ũrĩa warĩire, goka gatarĩ ona mwĩrĩ na hinya goka kanyue ndawa karugĩrwo thubu no kararugĩrwo nũ tondũ niĩ gwakwa gatikũingĩra no gakĩirwo thingira wako kagũre wĩ gũtũ njĩra makĩria rĩu rĩ nĩ wega twamba gũtenderia cia mũthuri tondũ niä kwanja ndä na ndiagugire ndä wa ng'ano niä nä njä tä two kwarä ria mwana mwana akeheo degree mwana wa muiretu maciaritwo mari ciana mugwanja maciarwo ciana mugwanja muthuri okaga o muthenya uria araciara ona ni twakinyite kuria mutimia ucio atiriri okaga nayo kamurekereria niki no riri o mutumia oĩ athiaga o akĩhoragia akĩ- atĩ aragerio kwĩho- o kũ- o kũhoria kũhoria kũhoria no angĩcoka kwĩigua thutha wa mweri rĩ araigua kũira ngoro itũngũrũ kũnunga anga na ndũĩ ndirenda kĩ ndirenda maembe methĩ ndĩrenda maũndũ matariĩ matariĩ agĩcoka kũmenya nĩ ndarĩ mũtumia ũcio aga- akagĩa na stress nĩkĩ ĩ tondũ mũthuri okirio kũhanda mbeũ nĩ mũhuri wa mbeũ agacoka agathiĩ mũtumia akĩũmanĩrĩria ona nĩ ngũririkana niĩ twĩna atumia nĩ twamũtũmagĩra irio na nĩ arerire ciana ciake mũgwanja kapĩsiripu gake karĩa arĩ nako gawĩra kũrĩa arutaga wĩra gwa thibitarĩ ngauga ndauga karinganaga ona na na kũrĩha nyũmba na tũnini agatwara ha mwarimũ ũyũ agatwara cukuru ĩrĩa agacoka agacokerithia ningĩ mweri ũyũ ũngĩ kũrĩa ambĩrĩirie ningĩ agacokereria mwena ũyũ ũngĩ na nĩ athomithirie ciana ciake tarekai ndĩmũmakie ciana icio nĩ ciathomire na igĩthomwo nginya na basarĩ niĩ nĩ ndĩmũhete basarĩ rĩrĩa ndarĩ kanjũ ngamũhe basarĩ agathomithia ciana na ciana icio nĩ ciathomire ndĩrenda kũmwĩra rekei ndĩmwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũtumia angĩyũmia auge ndakũmaka nĩ ũrĩa akwĩrwo ndagũtũmaka nĩ gũcambio ndago makane gotire wera tangeruta tondu mutumia ucio arutaga agoka agoka wera wa thiritari agacoka agathiururuka na kiondo kiri kiri kichiande ekirite eh no hindi kwari kwa napi napi njeru kabendi ti karia gekeragwo mwana gakuo ka baba gacuka gakunyita mwana na kamurengeti mutumia akiheo mwana uguo mataneti akamukombithia akamwira andu ao mokite andu ao moka ri tondu maramurehire hwae na maramutiga na matiakuite nguo ri makora mwana muhe agakira andu ao mwana uyu aciarwo murathire ndiraheo hindi iyo riu ri ni undu wa heho na kiri hari mutumia mwega guku ri wohaga ki ciana nguo riu ri ndina thire wake

tondu mutimia arugaga wakiaragiria ngai wagitaga ngai agithie rũĩ no areta ngai wake akĩrũkomania mwaki no areta ngai maithori make makarĩra akarĩrĩra mahiko mahiga ma riko ngai akamaigua nake mũthuri kũrĩa athiĩte gũtambũrũkia mũbuto agagĩtambũrũkia nake agagĩthomithia arĩkũ arĩa akorire tondũ ndathiaga matithiaga ingĩ kwa rĩa airĩtu mathiaga kũrĩa atimio angĩ akũrũ magambia gũthomithia ciana ciene nĩta kũrogwo nĩta kwĩroga nĩta mũndũ nyuĩte nĩta mũndũ nyuĩte eh, kĩmbu gĩthĩe kĩhetwo mbakĩ tondũ watiga ciaku wathiĩ kũrera ciene no nake ngai tondũ aroraga arĩ igũrũ rĩ ciana igathoma igathoma ciĩhinyanĩrĩirie igaitũ maciũĩ atĩ ithe wao nĩ ahikire kana nĩ athire nakũ nake mũtimia ũyũ no ameraga ũcio no etha ũguo ndirĩ thoguo ũngĩ ngamonia magakinya kwanja gũthoma niĩ nĩ ndetirwo ndigiri ĩyo ya mwana ũrĩa warĩ mũkũrũ tondũ nyina ndangĩariganĩirwo nĩ niĩ na ndathiĩ ithe nĩ okire

akĩnjĩra na ma aingĩra haha gĩkĩ gĩtĩ akĩambia gwetha kana harĩ handũ ngĩmwĩra tiga kũgũrũka no nga narĩ wora mwĩtire no nga mũratangathĩte redio-inĩ aca nĩ mwarĩguo mwĩtĩte akĩnjĩra ĩhĩ wakwa ndangĩ- ndangĩta ah, nama ndangĩmwĩta ngĩmwĩra na nĩ amwĩtĩte tondũ rĩrĩ ona ndakĩona rĩu ambia kũgeithia andũ a mũciĩ atĩ a- akanjĩra na ndienda kwĩhũgũra ngamwĩra akanjĩra na tondũ wananinga itherũ ndũkaninga itherũ rĩthũku to rĩu nge maraehegeria gwĩthondeka ĩ tondũ ona mbica ĩno irakĩoywo ĩ ndũgakĩoneke ũkĩhiana tarĩ kũnyira ũranyira ũhũrwo mbica thaka ya mwana wone wĩra ũrĩa warutire na ndakwĩra atĩrĩrĩ mũtumia etagwo mũtumia nĩ gũtumia ũtumia tu ndũkarie na akũnengere guoko mũnengere

tondu gwaga kumutambura ni ni ndiramwitite nieti nie aretetwo ni mwana uria ugite baba baba ni ndirekirwo ndigiri yuke muthuri ona ari na thoni ndetana ri okire wega ni thoni cia thuri ciiragwo iria igoti ikoragwo igoti-inĩ na haha Ĩĩ. thoni cia thoni cia thuri tikoragwo haha tondũ tũngĩana cuhũra ciahithirwo na haha nĩgetha tũtigathiĩ nĩgetha tũtigacionage tũkihanye tũngĩana hanya mangĩiyũre thiũ ũthiũ ũcio hara rĩu rĩ eh, nĩagĩũkire

ndaumite kwa family ina mutimia na muthuri a broken heart family ciana ona citå nacio nä irä maå ndå macio nä irä maå ndå ihithaga na no okorwo ndangĩendire onwo aumĩte a broken family koguo rĩ mũthenya ũcio warĩ wake wagwĩte ikithania atĩ areretwo nĩ mũtumia ũmwe na mũthuri marĩ hamwe tondũ thutha ũcio rĩ niĩ ndiaiguire mũthuri ũcio akĩrwo ũndũ

aumanirie kuheo lift athie koguo etagwo nigetha agemie bi bicha riu haha turoka kwariria muthuri ucio ucio thamite agoka gokuhanda agacoka agathie ugeciria uri mugi muno mutumia uyu ni kirimu oka nyatumuraga maguru eh ni ugugitumurirwo no riri cindano yaku iri riko njoki

kaĩ njogu ĩremagwo nĩ mũguongo wayo rĩu korwo andũ no mamenye korwo arũme no mamenye makorwo magĩte ciana ona matikorio kũrĩa marĩhura mbeũ ciao no mbeũ icio ciothe tondũ nĩ iragimara na nĩ irakũra mũndũ wothe akorwo akĩmenyerera mbeũ ciake nĩgetha mbeũ icio ciaku cigĩgwĩtĩra ndigiri ũgoka cige gwĩtĩra ũhiki ũkahota gũka ti gwĩtagwo ũhiki nĩ mũrũguo kana nĩ mwarĩguo ũgacoka ũkarigwo na nĩ ũragũrĩirwo thuti ũkona thoni mũno ndũngĩhota gũthiĩ nginya ũhiki ũcio nĩ kũramakania na kũrĩ na kĩeha tondũ rĩrĩa mũthuri ũyũ atuĩka mũndũ wa nja wa gũikara nja ya maũndũ ma gwake ndarĩ hĩndĩ akamenya gwake gũthiaga atĩa nĩ kũthiaga ũndũ ũgoka mũthuri ũcio agatuĩka nĩ agire gwa gũthiĩ na nĩ egũcoka mũciĩ na mũciĩ ũcio egũĩcoka rĩ reke nyambe njuge reke ngwĩre atĩ wahota gũkorwo mũtumia ndarĩ na mburoti nĩ gũkombora makomborete na acoke agũre mburoti yake ngakĩũria mũthuri ũcio arehwo mburoti ĩyo mũthuri ũcio akĩrehwo mburoti ĩyo ĩĩ no akũrehwo no akĩrehwo rĩ to agĩakĩrwo nĩ ciana icio ciake harĩa gathũnũ ĩ tondũ nĩ mwamwenda rĩ mwakĩrai gathũnũ ha harĩa ũguo nĩ kuga nĩ gathũnũ ga gũthinĩkanio nĩ gũthinĩkanio athinĩkanio we mũndũrũme ko ũtangĩkorwo wĩna gĩ- wĩna gĩtĩo gĩaku na gwĩtĩa na kuga niĩ ndĩciarĩte njamba nĩ njiarĩte andũ athomu ũkamarũgamarĩra ũkamathomithia ũkamathondekera maũndũ mao mothe ũgathondeka mayangĩ ũgathondeka mayangĩ gũtiromakania wĩna ciana cigana na wĩna atumia igana no ũmenyerere ciana ciaku ciothe harĩa irĩ nĩgetha rũciũ rũngĩ igakorwo itarĩ na thoni na nĩgetha mwana ndakaiguage thoni akĩra rika rĩake niĩ ndandi witũ nĩorire kana ĩhĩ baba ndatũraga acoke amũgĩre mũthenya wa ndigirii tondũ arĩa angĩ othe marehetwo nĩ ciana nĩ mũtumia na mũthuri mũtumia na mũthuri mwana waku akaigua thoni ageta ithe arĩkia gwĩta ithe akamũgũrĩra thuti ithe agagĩũka no ithe ũyũ rĩ ndangĩhota kũbiti ndangĩiganĩra famĩlĩ-inĩ ĩyo tondũ nĩ hagĩire na na social distancing Maatiganire na mũtumia haha na ndaigana gũcokia makinya na thutha, kwoguo ona ndoĩ ĩrĩyo na ĩteyo ya mũciĩ ũyũ. Kwoguo ona ona angĩcukwe hau ndangĩaga gũcukĩka tondũ ndaramenya ũrĩa kũrathiĩ. Ciana nĩ ciagimarire kwoguo nĩ ikwenda kũmũteithia. We Kagũre rĩ, ũkwenda ũtwĩre nĩkĩ tũngĩka kana tũngĩra athuri acio atĩa?

mutimia ucio watigire wathinekania na ihu ri iri ihu riri ti riake wiki niwe warehire wamunengerire wamunengerire akurerere tondu korwo ni atimia ni tweheaga ni tungihete no inyuĩ mũtũheaga mũgacoka mũgatũthinĩkania na kĩrĩa mũtũnengerire rĩ tweta ngai witũ nĩ aiguaga ndakwira atiriri mundurume uyu we waciara ciana ciumite mithimo wacoka wacinyugutania na kuu rugito na kuu kugaragaria na mwatu mwana akue kana hone hari na kirumi ndiraguthaitha ngwire atiriri kaba kwenyuranaga kaboco

wagetiga ngure maguta na mutu na na na na makara na na na wira uyu ni witu ithwe ri nie ndingiuga atiriri athuri muri o aitu na waigua ngiuga athuri ri ndirauga athuri aria matugurite na athuri arĩa tũciarĩte tondũ rĩu ciana iria citũ twĩ nacio nĩ athuri mĩciĩ yao na makiri icio nĩo cio tũrarĩria mũno tondũ athuri a rika ritũ rĩndĩ arĩa mathũkire nĩ mathũkirie biũ acio rĩu rĩ acio rĩu nĩ mahĩtũkĩtwo nĩ mahinda tũrarĩria athuri aya marambĩrĩria mĩciĩ tondũ acio nĩo mangĩhota gũthondeka kũrĩa guothe maithe mathũkirie we warerirwo mwanake warerirwo nĩ maitũguo na ndwarĩ na thoguo na arĩ muoyo rĩ ndũgakobie thoguo akorwo we wanarara ũkĩmenyaga gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũrĩ ngĩringaringa mũrango ũcio tiga maitũguo noyo ngĩrora kana nĩ ũrĩire kana nĩ ũnyuire rĩ ĩrĩ ndagũthaitha mũciĩ ũrĩa kwambĩrĩria ndũgatũkie thoguo wambĩrĩrie kũrũnga maũndũ marĩa thoguo ahĩtanirie nĩgetha ũtuka generation ĩthi mũmĩtinanie ndĩkaborwo na ciana cianyu koguo ndakwĩra atĩrĩrĩ ũciare mwana ũkĩmenyaga mwana ũcio auma mĩthimo yaku na mwana ũcio nĩwe akũrora igũrũ nyina amwongithie nayo rehe gĩa kũrĩa mwana ũcio aiye kũigana arĩ na ithe na nyina nyũmba nĩgetha maũndũ marĩa meragwo mwana wa kahĩĩ-rĩ we mũndũrũme wĩre kahĩĩ nawe nyina nyina nyina wa ciana ici-rĩ nawe ũhote kũruta wĩra waku wa wa ũtimia nĩgetha harĩa hangĩhĩtana rĩ mũkagĩa ndundu na mũthuri waku mũkerana handũ hana ti hega na mwana ũyũ nĩ arathiĩ na andũ matarĩ ega ta mwarĩrio mwĩre ũrĩa gũthiaga agĩe na andũ maramwarĩria araciari aranĩria ina ciana nĩ mũregete kwaranĩria na ciana na ciana rĩmwe nĩ irora nĩ kũrekanĩrĩrio na kwĩrogwo kira

ĩtondũ nĩmo makũmire mũno reke mwana eyarie tondũ no warĩ kwĩrĩra atĩrĩrĩ mwarimũ mũna aranjĩraga ta reke ngũhe example harĩ mũirĩtu ngĩrega kũigua kiuga arutirwo lesbian yake nĩ mwarimũ na tua secondary nwa primary akauga ucio ni wamuonirie na nyina ni akenagio muno ni mwarimu ucio tondu ni okaga hwaini kuonia muiritu uyu wake mathabu githungu no ndaramenya atiriri kamwarimu agitiga guthie na arutani aria angi aroka kurumirira ati ni mendanite na kairitu gaku mairetu a standard 7 rĩ makendana na mwarimũ atuĩkage nginya nĩ arĩũkaga kũu na ti mũndũ rũme nĩ mũirĩtu kaya mwendete atĩa ũyũ ũtarĩ na mahinda make gwacokire mũirĩtu nĩ hĩndĩ araumbũra nĩwe wamwonirie ũrĩa atimia na atimia erĩ makomanagia niwe wamurutire mwana uyu ni ukuona ta angiaregire na ni mwarimu wake anengeretwo trustitwo ni andu othe agatwarirwo ciana ithe ndagukiona hi no pati yake ya lesson na riu ri muiritu uyu nginya agikinya gugithie secondary magithie mari o ndugu no tondu riu secondary ni boarding ri nake akirikuruti angi

akĩmwĩra ĩĩ ũyũ kairĩtu gaka ga secondary gakĩaga ũrũme wa kumenya ũrĩa gakuga gagĩkiuma gakĩrĩra gagagĩthiĩ mũirĩtu ndo nginya ake akĩkorwo nĩ akĩhenanirie ũrĩa akĩhenanirie

tũigue atĩrĩrĩ we we wakũma mwana na wathinĩkania mwana mwana ũyũ no araneneha na no arathiĩ na no arakinya mĩaka ĩrĩ ho rĩ hihi nĩ ithuĩ tũthũkĩtie tũgakinya kũreka mwana ethere erĩithie einũkie ekarange na ihũre

Hĩndĩ ĩmwe ciana ciakwa nĩ ciathomaga thukuru na ciarĩ primary school one two three tondũ ciakiumanĩte thutha ciaima three four five eh, ngĩtwo nĩ mwarimũ na marũa matianginyĩrire tondũ ciana nĩ ciĩtigagĩra kũne marũa marĩkũ nĩ ũndũ ndahanaga mũrũthi wa Juda tondũ nĩ niĩ ndĩretha bici nĩ niĩ ndĩretha irio nĩ niĩ ndĩrĩrĩha mũrĩhi wa nyũmba na no niĩ ndĩmethera mũreri koguo maũndũ mau mothe nĩ manyũmbĩrĩire nginya ngaga ndagĩka ciao na mũndũ angĩahĩtirie anjarĩrie onao nĩ mandoraga makamenya hĩ thaa ici ti cia kwaria. koguo nĩ manjĩrĩirie kũhitha na mahithire marũa mau ngwenda kũmwĩra atĩ mwarimũ headmaster wa hĩndĩ ĩyo wa thukuru ĩyo mathomaga acokire akĩnjĩta personally akĩgera harĩa wabici ndakoragwo akĩnjũria nĩ wonete marũa njugĩte ũke ngĩmwĩra ca wĩna ihinda ĩĩ nĩ nguona ihinda gĩthiũke ngĩgĩyũria mwarimũ angĩnjĩtĩra kĩ no rĩrĩa ndakinyire cukuru mwarimũ ndanjirithirie nĩ kũ discuss twa discussire tondũ nĩ mũndũ warĩ mũkũrũ na nĩ mũndũ warĩ intelligent na nĩ mũndũ warĩ na ũgĩ na nĩ ndakenire tondũ kuma hĩndĩ ĩyo anjarĩria niĩ nĩguo njĩkaga hĩndĩ ĩyo akĩnjĩra rĩ anjũririe rĩu werĩ ũrutaga wĩra kũna ĩ ũthomete nginya hana na wagire gũthiĩ na mbere ĩ nĩkĩ aca ĩ ti mbeca hmm, ĩ nayo ithe wa ciana ĩ onake eha aya nĩ niĩ nderaga Makĩ- akĩnjũria ciana ici nĩ ikũ- nĩ ikũ- nĩ ikwĩraga cukuru ũrĩa twamera ngĩgeria gwĩciria ngĩmwĩra aca ndirĩ ndaigua nĩ ũnetwo marũa onamo ndionete Hmm. mwarimũ akĩnjĩra thĩna he nĩwe wĩnaguo akĩnjĩra rĩu korwo wenda ngũhe ũtaro ũkinyũkanie ikinya naniĩ kuma ũmũthĩ ũgarũre ũrĩa wĩkaga ciana ciaku tondũ kũhũra nĩ ndahũraga ona ũngĩekire atĩa no ingĩakũhũrire koguo kũhũra nyambe njige thĩ njoke njarie na ciana nĩ twaikarangire mwaka mũgima tũgĩkamenyanĩra nĩgetha macoke mone mami wao ti ũrĩa wa mahũraga nĩ atuĩkire ũngĩ na ciana icio ciatuĩkire my friend nginya ũmũthĩ nĩ arata akwa nĩ arata akwa atĩ ona nĩ agima no no tũikare thĩ na tũ discuss nao maũndũ marĩa mekwenda menye ĩ tondũ onacio ciana nĩ irĩ hitho ndũgeciria wĩragwo maũndũ mothe nĩ marĩ o hitho ciao o mũndũ wothe nĩ arĩ hitho yake no discussion kaũndũ kwarĩrĩrio gũthikanĩrĩria kũreka ũyũ arie arĩkie nawe nĩgetha ũcoke ũigue gĩtũmi gĩa gũtũma ecirie ũguo nĩgetha ũcoke ũikare thĩ wĩyũrie ĩyo niĩ ũrĩa ngwĩcirĩtie rĩ ingĩciria ũyũ ũrĩa njĩra rĩu hau nĩ hakoragwo hagĩteithia andũ na rĩrĩa ndekire ũguo ciana ciakwa nĩ ciahingũkire ciana ciakwa nĩ ciathire na mbere ciana ciakwa nĩ cietĩkĩrire nginya gũthoma na reke ngwĩre nĩ ciathomire wega anyway ũguo nĩ kwĩraha nderaha no ndĩreraha nĩgetha ngwĩre atĩrĩrĩ nĩ harĩ mũtũrĩre ũngĩ ti mũtũrĩre wa marakara na ti kuga nĩ gũthira mathirire no nĩ kũma nĩ control nĩ control ndagĩire nĩ kũma control kũmaiga level ĩmwe nĩgetha ũhote gwĩciria tondũ ona niĩ nĩ ndacokire ngĩmenya hĩndĩ ĩno ndakarĩte ndihotaga gwĩciria hĩndĩ ĩno ndakarĩte ndihotaga gwĩka ũndũ hĩndĩ ĩno ndakarĩte ona ngĩthiĩ wĩra thiaga ndĩ mũgũrũki kwoguo rĩrĩa ndamenyire ũguo ngĩanjĩrĩria gũikũrũka thĩ nĩguo ndonire nginya ona wĩra nĩ ndĩrathiĩ wega ndiracererwo ndiratinda ngĩnegena na ndireka ũru rĩu koguo niĩ ndĩrenda kwĩra aciari ona inyuĩ aciari atumia nĩ tũramenya mwĩna wĩra wa gũtigĩrwo ciana kana hihi gũtigwo na wĩra wa kũrera ciana no tamba ũmathikĩrĩrie tariai hwainĩ hamo mwarĩarĩ tiga gwĩtĩkĩria ona hendi

mukaria onao ni mara understand na ndoiga ni maramenya ni undu wa ri ta riu umuthi nyuma na, na kirathi gia ciana nini ciana ikumi na igiri ciana cia kuma miaka ena nginya miaka ikumi na itandatu na wamoria horo wa bururi ni maramenya ona ngoro matiui wega ni maramenya koguo ri discuss nao nigetha mukahota kumatariria wega we tondũ wĩna ũgĩ ndũrĩ mũkĩgu we nĩ wathomithirio nĩ nyũkwa koguo nawe reke ciana ciaku ithome na reke mĩciĩ ĩtirĩrĩrwo na ndoiga atĩrĩ ona tũkĩreraga ciana tũtige gũcirera cikorwo ci thũ citũ tondũ ciatuĩka thũ citũ cigũtũraga tũkũragwo ithuothe nä å kå igua må tumia nä ateme nguo nä å kå igua må thuri nä ateme nguo No gũtiratemenganwo nĩ kĩndũ kĩngĩ, nĩ waregire kũmathikĩrĩria na harĩa mbere mũka discuss nao ũkaigua ũrĩa mareciria tondũ onao me nĩ andũ mena hakiri. Kagũre, ũkuona atĩa? Rĩu rĩ, niĩ ndĩrona o harĩa twaugĩte kĩambĩrĩria kĩondo mũciĩ kũrĩa

muciari wa mutimia arakario ni muthuri wake utuku akarokera ciana mutimia ni twagukania ndugatukanie ureri waku wa ciana na marakara maku na muthuri guo ciana ici ni ugute ciana ici ni ciui uria guthiaga

rĩngĩ ona oba ũkomagĩra kũraihu ũkaga wikendi ciana ici cikaraga na nyina ũmenyage ĩno nĩ kamĩtĩ ĩ ĩno nĩ kamĩtĩ ĩikaraga thĩ na ĩgacira ũrĩa yonete na nĩ ũĩ rĩrĩa ũgoka othe meke atĩa macenjie mũthiĩre macenjie mũkinyũkĩrie macenjie mũrĩre meke ũrĩa weka wendaga no tiguo mekaga rĩ wathiĩ ũkĩhuta toguo ũrocoka hanini ũriganĩrwo nĩ kĩndũ make ndakwĩra atĩrĩrĩ menya ũrarĩithia jeshi ya ũkarangĩra Kenya kana ya ũkarangĩra mũciĩ waku nĩ ũndũ rĩrĩa ũkamenda rĩ magakorwo marĩ a bũrũri no ti aku tondũ rĩu rĩ we wamonirie ũkaga ũrĩ cimba e, wametia kĩndũ ũgoromokaga magwĩtia kĩndũ ũkagoromoka na ũkaikia ciugo njũru cia gĩkũyũ cikonja gĩkũyũ nĩ gĩkũyũ nĩ kĩaria ũru ngai no ngai atũhonokirie atũteithie tondũ nĩ twaragia ciugo nyingĩ mũno handũ ha kuga ndũrĩ kana kĩrĩ ũkaigua kiugo kĩrĩa kĩauma harĩ mũciari agĩcokeria mwana rĩ ũmenyage mwana ũcio atũraga agũtũra aiguĩte kiugo kĩu na rĩngĩ angĩmenya ũramwarĩria ũguo no nĩ ũrĩ na cio na nĩ warega rĩ ũmenye wekĩra mũrimũ harĩ mwana ũcio kaba ũmũhe kĩhoto mũingatwo na njũgũma

no ti uru urumiririre kiugo gia kurumohia no nyukwanga wikaga reke ngwire muthenya umwe akwanja aria riu muraciara riu ni oru biu ni ahitanu mohirite magacoka maketinio na tuhiu tuu koguo ukimuruma umenyage uyu ri ti ithuĩ arĩa twahũragwo na mũtũngi mũgongo na ndũngĩrekia twahũragwo na mũtũngi mũgongo kana kwahũrwo na mwana ũkuĩte

Ithuĩ twethambaga ithuothe karaĩka akĩrĩ magũrũ twethambaga. Oh, ona one twethambaga na karaĩ maĩ magekĩrwo karaĩ magathiũrũrũkwo nĩ ũcio nĩ ũcio nĩ ũcio nĩ ũcio nginya mũrĩthia na mũrakinya kĩ tũtirĩ na taritari mũrakinya rũkũ rũkũ no hau rĩ reke ngwĩre relationship ĩyo rĩ Eh, ngwatanĩro ĩyo mwĩnayo hau ya gũthiũrũrũkana na maĩ ndũĩ nĩ mũraria hau nĩho haragĩrio mwana akarũngwo mwana akerwo nĩ wĩkire ũru mwana akerwo gũticokagio ũguo mwana akerwo nake agacokeria mamu wao akamwĩra atĩrĩrĩ ĩ mami ta njĩra atĩ ĩ maitũ ta njĩra atĩ twendana maitũ ĩ maitũ ta njĩra atĩrĩrĩ ũna nona nona agacokia koguo rĩ ona ũndũ ũyũ wa kũhinyara rĩ ndienda kuga andũ mahinyare ũndũ ũyũ wa kũnyihinyara ciana icio na aciari ao na rĩngĩ ithaikarire kakari gatĩ ka mũng'aro harĩa na karendio karĩho gacanyo ndĩrenda gũkwĩra andũ acio mendũgũ na nĩ maragia na nĩ- na irio igayagwo na thamu- na thani ũrĩa ciambaga kũigwo haha igaitĩrĩrwo ngaikĩrĩrwo gĩciko gĩkĩrwo gĩciko ona nginya nyina agatigwo atarĩ ciana imwe ikamwĩra mami watigwo ũtarĩ kĩ- we ndũnekĩra ciaku nĩ ũndũ itinaigana na nĩ ikũmarathima na nĩ magũkena ndauga atĩrĩrĩ ona inyuĩ mũ- tondũ inyuĩ mwĩna wariĩ mũnene mũno thikũ ici rĩ mũrĩ na ndaineng'i

gacui ka ngũkũ kareragwo gagakinya Ĩĩ. wona kaigana gagakanywo gakĩingatagwo nginya gakora rĩu kana gaka ka ngũkũ ĩno kagimarĩire kũu na nĩ gacokire kwa nyina nĩkĩo karahota kũmũraga tondũ nĩ gacokire nyũmba ĩyo okay nĩ tũcoke he aciari aya angĩ aciari angĩ nĩ aya anini aya mareĩta eh, ndiä ka maretwo nji- digital digital parenting arĩa mena indo ciothe cia macini rekei ndĩmwĩre kahiũ nyita kahiũ gaka na nĩ kahiũ wĩ kĩrimũ nyite mũthia Mhm. kahiũ gatinyitagwo na mũthia kahiũ kanyitagwo na itina na nyitĩro

ũratwara mwana thukuru na ngari tirĩ ũru nĩ wega ithuĩ twathiaga kilometa nyingĩ mũno magũrũ na tũgacoka ranji na tũgacoka thukuru na tũkainũka hwaĩ-inĩ mwana ũcio ndakĩrĩ ũndũ nĩ akĩmenyere no wacoka mwana wamwĩkĩrĩra irio agacirora akoiga mm, ndangĩrĩa icio mũthĩ ũkwenda kĩ kababa kana kamami ekwenda McDonald, ekwenda KFC, kana ekwenda pizza. We ũgekĩra maguta ngari yaku ũgacoma ũgathiĩ ũkamũgĩrĩra. Rekei ndĩmũthekie. Kana ge kanini ũngĩkaringa ũguo nĩ gakũringaga. Wakaringa rĩngĩ gagakũringa.

no rĩ ĩno nyoka wamĩhe irio wacoka wamĩturĩra thani ĩngĩ rĩ rĩaga ya kũgĩrwo makidonald rĩ nĩ ũramenya hau wĩna mahĩtia we ko tangĩtuma ũthũ ũcio ndagĩka ĩyo wa mwana na ndũkamũhũre nä ndä raigua ciana nä ireita tondå nä erwo ndegwä ka Eh, tondũ mamu nĩ athũire mũno rĩ ona ndanjĩkagĩrĩra irio wega niĩ nĩ ngũkua ngwenda mũmagarũre hakiri icio cia gũkua tondũ hakiri icio nĩ cia ngoma na ngoma ndakaigĩrĩrwo kĩgenyo hau ngoma ndakae kũigĩrĩrwo kĩgenyo icio nĩ ngoma iria mũturĩte muciĩ nĩ kwaga kũmenya discipline time thaa cia kũ discipline mwana ti ndagĩka o ndagĩka nĩ kũrĩ ihinda ona nĩ tũkiuge mũndũ mũgima ũngĩkorwo nĩ ũrutaga wĩra wa bici ũkorwo nĩ weka mahĩtia nĩ ũkũheo marũa metagwo warning rĩa mbere rĩa kerĩ na rĩa gatatũ ũdismisswo koguo rĩ mũheagei warning no mũhe ya kerĩ ya gatatũ mũ discipline nĩ ũndũ warega kũmũ discipline ĩno thĩ nĩ kũmũ discipline mwanake ũrĩa ũcinirwo mũthĩ ndekwagĩrĩirwo nĩ kũhĩa no nĩ ahĩire nĩkĩ tondũ ndĩaregire kũ discipline nĩ nyina kana hihi ithe agĩtuĩka nĩwe ũrama discipline nĩkĩoragĩte nyina

atĩ nĩ egũkũũraga ndũreke imagare ona ngoro ndekũgĩa mũtumia kana nĩ agĩire na gĩterĩ gwaku nĩ kabiũ ndũkũmũcokia nyũmba mũregei ta mwana wa rwĩgĩ mũregei ta mwana wa ngũkũ mũregei o ta kana ka ngui karĩa karũmagwo gũtũ na gakora tondũ nĩ karũmwo biũ rĩu nĩ ithuĩ tũregete kũrũma gũtũ na gũtũ kũu twarega kũrũma nĩ ithuĩ tũkũrũmwo na kũrũmwo kũrĩa tũkũrũmwo ũrĩũkaga weciria wĩ na kanyamũ gaku nĩ wahonoka nĩ waikara thĩ gũgoka ũkang'eo ndakinyia hau

koguo rĩ kwarigia na kĩ na njũragano na inyuĩ anake ũmenye mũragani na rũhiũ akuaga o na rũhiũ nĩ ũndũ mũtumia ũyũ ũragire rĩ ũragirwo rũcinĩ rĩ ona gũtina kinya 24/7 nake atoragĩtwo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ wĩcokerei atimia arĩa mũrarera tondũ ithuĩ nĩ twarĩkirie

na ukire utukane na andu aria angi umenye dunia ithiaga atia no ti otoro wanyua cai tondu wareherwo ni muiritu wa maitu guo wa nyukwa uria uria andikite ugacoka ukoya laptop laptop ukambiriria kurutira uria uriri ukambia kuhingura kuria urenda aciari rekei ciana ici ciukire itũngane na arũme arĩa angĩ kũu magetha nao nĩgetha ahote gwetha nĩgetha akũre meciria ahote kũmenya eciragia atĩa na menye indo cionekaga raithi nĩ gwetho ciethagwo na rĩu tondũ tũkũrĩkia hau hangĩ nĩ tũgatwarithia hau hangĩ mbere